Helo, enw fi di John. A dwi am ddarllen stori i chi. Billy Bonkers ar y ffarm. Dwi erioed wedi darllen i'r blaen felly. Dwi'n dechrau mlaen i mynd. Mae'n ddiflas di. Aros yn y tŷ yma. Ond dyna fo. Mae'n mynd hir rwan. Gan i mynd allan eto i chwarae. Dyma ni, stori Billy Bonkers. Roedd rhes hir o Wellingtons wrth ddrws cefn tŷ Bonc. Roedd hi'n wyliau ysgol, a Billy a DJ Donci Bonc a'i chwiorydd yn mynd i helpu Ffarmwr Huws ar y ffarm. Hwrê! meddai'r mul, DJ Donci Bonc. Mae mynd i helpu Ffarmwr Huws yn cŵl! Ar ôl brecwast o fresych a chips, dyma pawb yn gwisgo'u Wellingtons. Wellingtons coch oedd gan Billy, pedair Wellington las oedd gan DJ Donkey Bonc, roedd gan y merchaid Wellingtons melyn, a gwisgai Sili i'r gall bedair Wellington fach biws. Roedd hi'n fore mwyn braf, wrth i bawb gerdded tuag at ffarm Ffarmwr Hughes. Wrth iddyn nhw gyrraedd y clos, oedd hi'n stori wahanol, oedd. Roedd y ceiliog yn clochdal, y ci defaid, a'i draed i fyny yn pallu gweithio, Roedd Mul-sen y fuwch heb ei godro, a'r anifeiliaid ar y ffarm heb eu bwydo o gwbl. Roedd golwg ofnadwy ar ffarmwr Hughes, Tria. Olwch, beidiwch â phoeni a beidiwch â becso, meddai Billy Bonkers. Rŷn ni yma nawr i helpu. Wel, wel diolch yn fawr i chi gyd, meddai Ffarmwr Hughes. Ond mae eisiau porthi'r anifeiliad. Fe wnawn ni hynny, meddai Tilly a Minnie gyda'i gilydd. Ia, a mae ma eisiau godro mŵl sen. O, fe wna i hynny, meddai Billy Bonkers, ac mae eisiau casglu'r defaid i mewn. Ww, ww, ww, wna i hynny, meddai DJ Donkey Bonk. Reit, reit ta, bydd isio pwcedi arnoch chi i fwydo, a ffedog arnot ti i i odro, iawn? A, a, a, a beic modur a, arnoch chdi i fynd yn ôl y defaid. Cŵl! meddai DJ Donkey Monk. Dwi 'di cael y job orau! Dyna Tilly a Milly yn dechrau bwydo'r anifeiliad. Dyma nhw'n taflu'r barlys i'r ieir a'r ceiliog. Coc-a-doodle-doo! Chee! Rhoi y slops i'r mochyn. Dyma Tilly a Milly yn rhoi llaeth i'r llo bach. A byrgyr a chips i'r ci defaid. Byrgyr a chips. Wel, medda Mili, rydyn ni'n gweithio'n galed bore yma. Dw i'n meddwl am bod ni'n haeddu hoi fach. Cytunodd Til. Roedd Billy Bonkers yn brysur yn godro mŵl sen y fuwch. Roedd o wedi gwisgo ffedog ac yn eistedd ar y gadar dair coes. Cadar tair coes, fa. Ynde? Roedd Moulsen yn bwyta'r silwair o'i blaen, a dechreuodd Billy ei godro. Ond roedd y llaeth yn mynd i bob man yn pen o. O, mae ma, ma, ma ddrwg gen i, um, Moulsen. Dwi ddim yn medru godro rhyw dda iawn. Da un ti, Billy. Wyt ti wedi llwyddo i gael rhan fwyaf o'r llaeth i mewn i'r bwced, meddai Ffarmwr Hughes. Mae'r anifeiliaid wedi bwydo hefyd, diolch i Tilly a Milly. Nawr te, lle, lle ar y ddaear mae DJ Donkey Bonk? Yna, Fe glywodd pawb sŵn. Sŵn rhywun yn gweiddi, Help! Help! Roedd pawb o'r clos i'r cae i weld DJ Donkey Bonc ar gefn y beic modur. Roedd y defaid yn rhedeg i bob cyfeiriad, a DJ Donkey Bonc yn sgrialu ar hyd lle. Help! Wnes i'm gofyn i chi sut i stopio'r beic ma! O! O! O! Diar, meddai Tilly a Milly. O diar, be wnawn ni? Help! Nes i Billy Cysyniad. Y tyd for hyn, gwyddod Billy dros y sŵn. Gyrraodd DJ Donkey Bonc tuag at y clos. Gyrra i mewn i'r domen! Gwyddod Billy eto. Dyna'r unig le meddal ti'n gallu ganio yno fo. Doman? Lle mae...

Cyfynnodd Tillia Milly. Daeth DJ oedd ar gefn y beic. Diolch am y syniad gwych, meddai DJ. Roedd e hyd at ei glustia mewn dom da. Pŵ, pŵ, pŵ, pŵ, meddai Billy, ti'n drewi mo! Roedd Tilly a Milly a'r ci defaid yn dal i trwyno, a dechreuodd pawb chwerthin. Wel, fe da chi di gwneud yn wrno ni, meddai Ffarmwr Hughes, a gwên fawr lydan ar ei wyneb. Wel, meddai DJ a gwên, dw i ww, ddim yn meddwl mai fi gafodd y job orau wedi'r cyfan.